Gareth, cwestiwn fach falle digon lletwys i ddechrau off da. Cynlyniadau yn amlwg ddim di mynd uh, o'ch plaid chi, ond chi wedi cael doi perfformiad cael yn ogol iawn yn y ddoi rownd diwetha. Siwch chi'n teimlo fel bod y pencampwriaeth falle di mynd? Yym ie dechreuad siomedig o'n i efo t'wod yym s- yn enwedig ar ôl blwyddyn dwetha o'n i'n meddwl o'n i'n edrych mlan am blwyddyn 'yn yym aethon ni mewn yn galed a yym ie dechreuad siomedig yym i ni ond ar ôl y dou gêm dwetha ma' pethe'n edrych edrych lan a y siâp dwi moyn ware a pethe ma' fe'n ma'n beth exciting i yym i'r dyfodol yym yym ie jyst gobeithio ni gallu bennu pethe off y penwthnos 'yn yn well. Ti 'di sho- sôn am y siâp. O ran yr argraff a'r yym yr argraff ma' Matt Sherratt 'di ga'l arno chi o'r tu allan mae'n ma'n amlwg iawn yr effaith mae 'di ga'l on' o- on' i chi fel garfan shwt fath o effaith ma' 'di ga'l arnoch chi fel fel grŵp o fois? Ie jyst fel jyst yr excitement yn yn ymosod ni rili a um, y hyder mae wedi rhoi i'r boes i, i mynd mas a to, mae gêm plan eitha sim, syml da ni, so ni'n, to, mae fe'n eitha, eitha rhwydd rili amser, ti'n, amser ni'n edrych arno fe a just ni wedi ymarfer cwpl o you know, beth sy'n ni'n neud a um, yeah, mae siap, siap eitha exciting da ni, so ni'n just gweithio i cael cario mlaen gyda hwnna am uh, gêm nesaf a, a gyda bach o fwy o well am- amddiffyn yym yn y gêm hyn a gwel' shw ma' wnna'n mynd. Mewn i gêm ola yy y pencampwrieth yy yn amlwg yn erbyn yy y Saeson, faint mor bwysig yw e i chi gelle'r yy gorffen y pencampwrieth ar ar nodyn uchel a ysgoi i ga'l y y llwybre yna? Wel gewch chi ddim gewch chi ddim gêm well i ware yndo na yn y gytre erbyn y Saeson yn yy yn Cardydd gyda T'wod pobol pob un o Cymru yn yn dod i watsio'r gêm so o'n i'n yy ie rili edrych mlan i wnna a t'wod gewch chi ddim gêm fwy pwysig i ni fel garfan i i i ware yndo a t'wod unryw un sy'n ware rygbi yn yn blant bach nag- yn y geme geme hyn chi moyn ware yndo so ma' fe'n bwysig yy dros ben i ni bo' ni'n Bod ni'n mynd mas yy bod ni'n mynd mas ar dy' Sadwrn a a ennill. Fel nes i sôn yy Lloegr yn un o'r time yy chi'n tyfu lan a chi chi'n sicr chi moyn yy ware'. Beth yw'r atgofion mwya' melys sy gyda ti o o fynd yn erbyn Lloegr? Wel pob pob gêm fi 'di ware' erbyn Lloegr ma' n'w 'di bod yn cystadleuol a corfforol so yr un peth 'to rili a so edrych mlan ar fe t'wod ma' ma' wastad bach fwy yn yn yn pen di ti moyn ti moyn bwrw'r gwrthwnebwyr yn galed a Ie jyst rili edrych mlan am yy am trio am ca'l g- gêm arall erbyn Lloeger a jyst pw- fi'n edrych mlan am pwy mor corffom- co- corfforol ma' myn' i fod 'fyd. Ti newy yym ga'l groten fach felly llongyfarchiade am 'na. Diolch. Yym so faint mor yym faint mor sbesial bydde'r achlysur i i ga'l dy y deulu wrth gwrs os os bydd 'i os bydd 'na faint mo- faint mor sbesial yw'r achlysur i gellir ga'l teulu 'na, siŵr bydd sawl un na o Newcastle Emlyn yn, yn dod lawr i, i Gyrdydd i wylio, fe mor bwysig yw e i ti gallu cael uh, y teulu a ffrindiau agos na. Ie, yeah, well, mae'n wastad yn bwysig i gael hwnna, mae'n bus, bus yn dlan o Cysell Newydd siwr, da fi bydd yn goffa talu am tickets o gyd, so... Um, Ni'n wag yn Cysell Emlyn siwr. Ond ie, mae'n wastad yn special i gael y teulu na, a cael um, tili yn, yn ganol y pencampwraeth hyn wedi bod yn eitha, eitha anodd ar uh, Ar y teulu fyd ond mae wedi bod yn special iawn a ie bydde'n neis i gael yy pob un a dydd Sadwrn a gobeithio cael yy fuddugoliaeth i nhw.